Proġett bl-isem ta' Darbtejn Insiru Tfal li jiċċentra fil-lokalità tal-Birgu fejħu forma ta' intervista magħmula minn żewġ naħat ta' soċjetajiet tagħna mit-tfal u mill-anzjani fejn jistaqsu lil xulxin fuq it-tfulija tagħhom. Fl-istess ħin, imbagħad ħa jkollna xeni relatati ma' din l-intervista, fis-sens jekk il-nanniet jgħidu li kienu jilagħbu b'ċertu tip ta' logħob u kienu jieklu ċertu ikel tradizzjoni, eċetera, eċetera, it-tfal ħa jirrelataw ma' daw ma' dawn l-affarijiet u ħaj jilagħbu l-istess logħob li kienu jilagħbu n-nanniet tagħna fil-passat.
Il-proġett Flourish from Oppression, organizzat minn Drakma, joffri spazju għan-nies tal-komunità LGBTI biex jintegraw iktar fis-soċjetà billi jaqdu żewġ aspetti importanti ħafna għall-persuna, jiġifieri l-identità sesswali mal-identità spiritwali u reliġjuża. Fil-kuntest ta' dan il-proġett, dan l-għan ħa jintlaħaq billi jiġu użati strutturi mill-mitodoloġija teatrali ta' Augusto Boal, jiġifieri l-Image Theatre u l-Forum Theatre. Fil-fatt, il-parteċipanti ħa jkunu mistiednin biex joħolqu immaġini permezz tal-ġisem, mod fiżiku, ta' esperjenzi u narrattivi t'oppressjoni, bl-għan li dawn jiġu tteatralizzati biex wieħed ifittex riżoluzzjonijiet, riżoluzzjonijiet li mbagħad il-parteċipanti jistgħu juħdu magħhom lura fil-ħajja kwotidjana tagħhom hekk kif qed ifittxu li jintigraw ruħhom aħjar. L-aħħar fażi tal-proġett mbagħad ħa jwassal biex permezz ta' dawn in-narrattivi u dawn l-esperjenzi ikun hemm skript teatrali li jiġi maħluq. Bl-għajnuna tal-Premju tal-President għall-Kreattività, Iċ-Ċentru Interattiv għax-Xjenza Esplora jkollabora ma' Teatru Malta bl-għan li joffri esperjenza aċċessibbli u inklussiva ta' parteċipazzjoni kulturali. It-tim kreattiv kien jinvolvi artisti ta' għila u esperjenza minn diversi oqsma artistiċi. Matul il-vjaġġ kreattiv, dawn ħadmu bir-reqqa ma' persuni għomja u nieqsa mid-dawl u flimkien esploraw firxa ta' possibilitajiet kreattivi illi joffri id-dlam ċappa bil-għan li jtellgħu esperjenza maġika ta' pantomima b'użu ta' teknoloġija relatata man-narrattiva Maltija tal-Gawgaw, mostru li joħroġ matul il-lejl ta' lejlet il-Milied jaħtaf tfal.
Bħala Kunsill Lokali ta' Birkirkara, applikajna għall-Premju tal-President u ġejna magħżula. Aħna għażilna s-sezzjoni Anzjana, Karkariża, U n-nostalġija tagħhom ħa jfissruha fi stained glass. Aħna bħala Kunsill Lokali nirringrazzjaw lill-Eċċellenza Tagħha l-President. Il-Kunsill ta' Birkirkara flimkien ma' studenti mill-MCAST se noħolqu proġett sabiex nsarrfu l-esperjenzi nostalġiċi ta' anzjani Karkariżi u nurruhom b'xogħol artistiku ta' stained glass.
Bis-saħħa tal-Premju tal-President, St. John Adid Foundation dis-sena ħajniedi proġett li jinvolvi n-nisa li kienu fil-vjolenza domestika u ħarġu minnu fejn ħajitgħallmu modi differenti ta' espressjoni biex jgħidu l-istorja tagħhom ta' kuraġġ u reżiljenza. Ħa nużaw żfin, mużika, kompożizzjoni ta' mużika u lirika biex dawn ikunu jistgħu jgħidu l-istorja tagħhom. Il-qofol ta' dan il-proġett se jkun video li bih se nqajmu iktar kuxjenza fuq il-vjolenza domestika u r-reżiljenza ta' dawk li jkunu fiha.
F'dal-proġett qegħdin nippruvaw nilħqu lill-udjenzi u nagħtuhom għarfien dwar persuni li qegħdin madwarna li huma maqbuda f'ċirku ta' prostituzzjoni, faqar, suwiċidju, abbuż tad-droga u qegħdin nisimgħu l-leħen tagħhom u nippreżentaw l-istejjer tagħhom fuq il-palk. Qegħdin ukoll nużaw id-drama therapy biex nilħquhom u nippruvaw ngħinuhom joħorġu minn dan l-istess ċirku.
Opening Doors hija organizzazzjoni volontarja li twassal taħriġ fil-mużika, sfin u drama lil adulti b'diżabilitajiet intellettwali. F'Mejju għandna performance kbira, ħajkonna 60 performer fil-fatt li jaħdmu magħna ilhom jaħdmu fuq dan il-proġett għal sena. U nisperaw li ħajkonna udjenzja kbira biżejjed biex nkunu nistgħu neżibixxu dan ix-xogħol.
Dan il-proġett Radio Valo Malta huwa b'kollaborazzjoni ma' Radio Valo Finland. Aħna kuntenti ħafna b'din il-kollaborazzjoni għax qed tagħti ehm, opportunità lil persuni b'diżabilità intellettwali juru iktar l-abiltajiet tagħhom kif jesprimu ruhom huma qed jesprimu ruħhom b'mezzi iktar konvenjenti għalihom biex iwasslu il-ħiliet tagħhom lill-komunità. Bl-għajnuna tal-premju tal-President se jkun possibbli li numru ta' pazjenti li bħalissa jinsabu għal kura fl-Isptar Monte Carmeli jaħdmu flimkien ma' artist viżiv Matthew Kassar sabiex joħolqu mural um, f'waħda mill-areas prinċipali tal-isptar li bħalissa ovvjament huma pjuttost areas kliniċi. U permezz ta' din il-pittura u dan il-mural nixtiequ illi nagħtu ambjent aħjar il kull min ehm, ikollu bżonn anka jidħol għal kura u jidħol f'dan l-isptar.
Step Up on Equality on Music huwa proġett li jagħmel differenza lil żgħażagħ b'Down Syndrome permezz tal-mużika. Dan huwa proġett li jkompli fuq proġett preċedenti li ġie finanzjat mill-Premju tal-President għall-Kreattività fejn iż-żgħażagħ ġew introdotti għal sistema innovattiva ta' kif jaqraw il-mużika, mhix ibbażata fuq metodu tradizzjonali imma bbażata fuq kuluri. Il-proġett attwali qed joffri servizzi individwali ta' tuition lil dawn iż-żgħażagħ fejn eventwalment L-intenzjoni hija li jkollna anka gruppi mużikali. Dan il-proġett qed jiġi mentored minn Resonare School mill-kreaturi ta' din is-sistema li joperaw ġewwa din l-iskola għal tfal b'diżabilità.